Beelaa Umituu irraa yeroo eeggachaa jirra. Xayyaara hangaa nuuf ka'u eegna. Magaalaa Jimmaa magaalaa biyya abbaa Jifaar, biyya kabajaa, biyya jaalalaa, biyya hawaasummaa, biyya qabeenyaa, biyya tanarraahi jalbultii Ramadaanaa jalbultii Ramadaanaa

ka baatii tana lamaan keessa deemsifame biyya Itoophiyaa keessatti dhugatti gabaasa sirriidhaa tokko namni gad taa'ee gabaasa yoo irraa godhu muhaadaras tahee eeyba majlisaatis tahee eeyba maaldaa haraashiitis tahee eeyba huffaazotaatis tahee konferensii adda addaa ta jaamicaa yoowaa'uu kolleejjii Islaamaa bu'ureessuutis tahee leenjii adda addaatis tahee wanni baatii lamaan kana keessatti dabre taqriira yooauu gabaasa ruuhii qabu ka namni irraa ajaa'ibu san taha. Wanni teenya rakkoon isaa gabaasa hin qabnu. Dalagaan fii sabiilillah hujii Rabbiin itti dalaganii. Namni qajeelutti hin xiinxalle malee waan ajaa'ibaa Rabbiin nuu dalage alhamdulillah guyyaan kun wal rakkiseen guyyaan kun namni sabtii fi aladatti fayyadame aladaa fi sabtiin dhabamee du'aanni akka manaa bahe galuu dadhabee sagantarraa sagantan dabraa sagantarraa sagantan dabraa guyyaa tokkicha alhadarratti muhaadaraan jaha moo torba wal geeyse jechu baabbilee baddeeysaa Kunoo Arsii keessa karaa seeruu san bira dabree bulloo wanni iluu abbaaboor adaama muhaadaraan jaha ani mataa kiyya muhaadaraan jaha guyyaa tokkorra wal ga'e tana olii wallaale du'aanni manaa yaa'ee yeroo galu dhabe achumaan wali itti fufe haqiiqatti wanni rabbi maatii lamaan tana keessa nuu godhe Kun hundi gammachuu mu'ujizaa Rabbiin Ramadaana keessa kaayee Ramadaanni akkasitti subhaanallah odoo isaa'uu hin seeniin kunoo gaa amma har'a ka Ramadaanni yoo fagaate guyyuma lama hafe ammallee kunoo namni safara irra jira ulamaa'iin safara jira du'aanni imala irra jira manallee irraanfatee maatiillee irraanfatee sosso'ina ajaa'ibaa Rabbi nuu taasise mee namuu bakka jirtanii waan kana laalaa Dhaqeen nutti jagatiiti illaala wanni baatii lamaan tana amata guutuudhaa mii beeka baatuma lamaan tana waan hojjatamee waan nama ajaa'ibsiisu jalbultii ramadaanaa jirra magaalaa jimmaa jirra magaalaa jimmarraa labsii godhaa jirra ramadaanni baranaa kuni ramadaana inshaa allaah miskiinumarraa gama durumaa wallaalarraa gama beekkomsaa

amala dadhabbii, amala laafinaa, amala ibaadaa laaffisuu, amala suusii fi haraaraa adda addaa, amala rahima muruudha, amala fira fageessuudha, amala oollaa jabeessuu dhabuudha, amala hawaasa fiitiif yaaduu dhabuudha, amala kana itti jirjiiru, amala komii, amala hamii, amala wal abaaruu, amala wal fageessuu, amala wal jibbuu kan ittiin jirjiiru, gama jaalalaa jirjiiru. amala wal tuffatuu, boonuu, kana itti jirjiirree gara amala bareedaa itti dhufnu baatii ramadaanaa tun akkas nuu tahuu na qabdi yoo rabbiin fide inshaa allah labsiin tuni magaalaa jimmarra labsamaa jirti nutii imala deemu ka xayyaara eeggatuu taa'u hawaasa keenyaan baga jalbultii ramadaanatiin isin gahe jechuu barbaanna rabbiin subhaanallah warra baranaa ka bara hegeree warra baranaa ka bara hedduu Warra bara keessa jiru habdii ka bara dhufus abdii bara san warra akkasii rabbi nu haa taasisu jechaadha rabbi ramadaanaan nu gahee kheeyrii ramadaana keessa jirtu warra qooda irraa fudhatu nu haa taasisu illeen kadhaa teenya inshaa allah dhaamsi gabaabaan kun as irra nuti imala isinii dabraa jira kheeyrii hedduu rabbi nu waffaqe karaa adda addaatiin dhugatti gad taa'anii adda qooddatanii yoo khataman malee guyyaa tokko keessatti muhaadaraa Itoophiyaa kana keessaa torba moo akkana maxxanse Ahmaddiin Jabal. Inni wama irraa beeku maxxanseeru. Harargee maqaa Wurdoyne, Baddeessaa fi Baabbilee fi biyyoota hedduutu irraa hafeeru hanguma Awaash kanaa olitti guyyaa tokkotti Jiinkaa, Iluu Abbaa Boor, biyyoota adda addaa Walloo kana keessa muhaadaraa jaha gurguddoo ta isii keessatti Ma'ahanni Islaamaa yoo'au kun itti dhaabamuudhaaf karoorfame gurguddoo baatii tana lamaan keessa Rabbiin nu dabarsee bara haarawni faranjiidhaa kunis bara haarawni Itoophiyaa kunilleen haqiiqatti bara itti imala eegalle ta'e eega koroonaan nu sakaalerraa takkaa manaa gadi hin baane turre. baruma haarawa kana Keeniyatti dabarsine, Keeniyatti eegalle jechu nuti bara haarawa ni beektaa mi? Bara haarawa Keeniyatti eegalle, achirraa baanee Su'uudii yeroo lama, achirraa baanee Yugaandaa Kambaalaa, amanni baranaa kun akka laalutti 2023 kun kanuma imalaa fakkaata. Imalaan eegalamee imalumaan xumuramuu isaa sodaatama. Namni kurfoo tiyyaan eegale kurfoo tiyyaan haa bituu deebi'e akka guyyaa keessaa gara hin galle jechuudha. Inshaa Allah amanni kun kan itti da'awaan hawaasa keenya wajji wal qunnamnu, hawaasa keenya wajji gorsa taasifnu, wal dhaqqabsiifnu, yaada wal agarsiifannu tahuudhaatu qajeelama yoo Rabbiin keenya fedhe. Inshaa Allah egaa bakka jirtan irraa jabaadhaa, tattaaffii godhaa, mudhii jabeessaa, sagantaa wal qixxeeffadhaa. Hawaasni kiyya ka biyya alaa jirtu sagantaa wal qixxeeffadhu. Akkamittiin Ramadaana irraa qooda fudhadhaa? Boqannaa Amataa Ramadaana irra deeffadhu, Boqannaa Amataa Ashur Awaakhir irra deeffadhu, Boqannaa Amataa Hajji irra naa deeffadhu, Umra irra naa deeffadhu, faayidaa akkanaa itti buufadhu, inshaa Allaahu ta'aalaa biizii waan jedhan irraanfadhu, baatii takkii tan akka gaariitti tattaaffii godhaa namuu bakka jirtan irraa qophiidhaan akka eeggannu jenna. Inshaa Allaah gama kiyyaan gaa nagayatti isiniin jedha. Ustaaz Najjaash waan isiniin jedhu qaba.

wanni labsinu boqonnaan waggaadha akka manni qaraatii cufamutti warri muhaadaraa afeerulleen jechuudha amma isinilleen taa'aati du'aa'ii godhaa taa'a ibaadaa godhaa rabbi ta dabarte isinirraa haa qeebalu soomana booda inshaallah haareen walitti deebina sheekattis dawwaltanii biiziin godhinaa ganuu ganaa ammaan tana ji'a tokkicha kana ji'a ramadaana kheyrii dhalleedha kheyrii kheyrumarraa kheyri cehuudha ta biraa wannin jechuu fedhu waan tana warri tiktok illeen ciree odoo sheer naa godhee hin fedha dokumenteeshina dubbii ishee inni amma kaasan tun dubbii laaftuudhaa miti wanni ragaan qabne seenaa ta'uu hin danda'u afoola ta'a afa taarikii jaansan ta'a hojiin yeroo gabaabduu tana keessa dalagamte hojii laaftuu miti Namni waa dalagu dhaabuma ta'ee jechuudha. Dhaabni fedhee'uu, dhaabni documentation malee sosso'u hojiin hojjedhe jechuu hin danda'u. Itti gaafatamaan waajjira tokkoo, itti gaafatamaan dhaaba tokkoo waan takka ka dalagee mul'ise jechuudha. Waan. itti kenname san dalagee odoo jiruu dhaqee ijaan garsiisutti hin amanu warri supervisiona dhufe jechuudha. Warri dhufee isa laalu, warri waan tana irraa mirkaneessu kunoo dalage je'ee yoo warri karaa dalagu karaa dalaguu isaa yoo garsiifte hin amanu. Wanni inni itti amanu maali? Ragaadha, documentation. qabanii ol kaayuu sani jechuudha. Kanaaf qaamni waan Islaamaa kana ol nuu kaayu jiraachuu qaba. Dokumenteeshina tana qofa odoo hin taane tunilleen afachuu ni dandeessi. Tana namoonni jirtan namni waa barreessu babarreessu ni danda'a. Garuu wanni tokko gonkuma galmaa'u malee hin taane yeroon tun yeroo majlisni cufamu amma. Majlisoonni keenya gizee banamu. Waa haaree gaafa qaraatiin eegaltu dokumenteeshinaan eegalaa dalagaa teessa. Barattoonni gizee dhufe galmeessaa. Harcaatii fi nama tabba bee adda baasaa. Nama darajaa bee adda baasaa. Ragaan haa kennamuufi. Mattawaqaan haa kennamuufi. Waan silaa caasaa majlisaa ja'an diriirsaati majlisni seera mataa isaa haa qabaatu. Dokumantii, ragaa, majlisni tokko gizee as ture barattoota hangana galmeesse dura. Barattoota hangana irraa warri galmaa'e ja'anii jira. Warra qaraatii. eegale jedhanii jiru. Warra qaraatii ba- ji'a duratti adda mure jedhanii jiru. Warra ji'aan lammaffaatti adda mure jedhanii jiru. Gabaasa torbaaniitu jira. Gabaasa waan kana darasaan godhuu dandeessa. Nama barate namni hundi barnoota adda adda malee. Kanaaf eh, waajjiroota mootummaatiin illee waliin saahiba ammaan tana muuxannoo fudhadhaa. Waan ragaa haftee boodaaf ta'u hambisa. kana namni tokko barataa abaluutiin ture yoo jee hanga buluuqaa qaree yoo jee hanga buluuqaa qara'uu isaa ragaan jiraachuu qaba. Quranaan sheekha balu irra qare yoo jee Qurana sheekha balu irra qara'uun isaa mucaan kun Qurana nabira qare jee sheekha balu ragaa kennuufi danda'uu qaba. Waan ulfaataa miti wanni kun. Waan hedduu salphaatii fi kasaaraan isaa guddooti. Darasaa a sheekha baluuti yoo jee a sheekha miin jalaan ture yoo jee sheekha miin gaafa barsiise koorsii gabaabduu yoo kenne sartifikeeta koorsiin amma biiroo mootummaa keessatti guyyaa kudha shanii ol yoo leenjise namni tokko sartifikeeta kenna. Even torban tokko oliyu guyya sadiitti ka kennu jira. Guyya sadii leenjisee guyya sadiif. leenjii akkana akkanaati irratti koorsii mata duree akkana akkanaa fudhatee jira namni kun ragaadha jechuudha. Namni hundi akka wal qixa hin taane jechuudha. Ha- Sunana qara'ee dhufee afaanumaan ragaa himata hin ta'u akkasni hundinuu himachuu danda'a waan taate jecha jechuudha. Warra wanni dokumenteeshinaa dubbii jabduudha jiraachuu fi jiraachuu dhabuudha waan taarikaati waan si booda hafu waan taate jecha istoora godha mana istooraa jira manni biiroon xixiqqoon ta mootummaa ta mootummaan ta'in hundinuu istoora qabdi. bakka ragaa irraa fudhatan hogga dheyxe maqaan kee eenyu hojjataa jedhe namni ma- darasaa hundi ni taati waan kana hundi mucaan arra katabbii barate ni ta'a maqaan kee eenyu abalu ati bara kan akkanaa bara diidam dura as turte ammuma sii baasan waan ati gaafa san turte amala keetii hojii sii baasan jechuudha so manneen ni qaba majlisoonni keenya biiroo xiqqoo takka banaa barataan gija dhufe ragaa banaafi barataan gija dhufe dookumanti doosee takka kanuma walitti dachaasa maallaqa baratuma san irraa fuudhanillee ni ta'a doosee takkaa fi xalayaa takkaa bitatu a Mucaan abaluu abaluu jedhamu biyya akkanaati irraa bara akkanaa qaraatii nu biratti eegale kaayaafi. Gaafa deemu ragaa tana asheetanii poostaa keessaa asheetanii gaggeessitan. Wanni akkanaa tun wanni ragaa ol kaayuudha aadaa haa nu taatu jechuun dhaamsa dabarsuu barbaade. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kennuun duraan gaa nu wajjira dhaamsi dhaamsa soomanaati. Fi soomana qofallee haala ahwaala amma keessa jirru jira ahwaala islaamaa jalbultii ramadaanaa jechuudha.

kabajamtoota jaallatamtoota ummata keenya baga rabbi isaa kanaan jala bultii ramadaanaatiin isin ga'e ogguun jedhu kun ni'maa guddaadha waan ta'eef waggaa kanaadha waggaa akka irraa jechuudha nama akka keenyaa nama meeqa dhiirarraa dubartiirraa kan ramadaana eeggataa turan baay'eetu turan odoo ramadaana hin gahin gahin kan arramuu fuula rabbiitti wal gaanii jiran baayyeetu jiran hadha anaaf si rabbiin guyyaa irraattiin nu gahe jedhe bultii ramadaanaatiin nu gahe wanni rabbiin immoo arraan nu gahee jedhe maal akka hojjechuu qabnu nu laaluudhaaf nu fattanuudhaaf Kanaaf jiini Ramadaanaa ji'a keessatti dhukkubsataan fayyu jechuudha. Namni dhukkuba qalbii qabu kan dhukkuba isaa fayyu jechuudha. Mana yaalaa jechuudha. Kan dhukkuba wallaalumaa qabu dhukkuba wallaalumaa kan keessatti fayyu jechuudha. Namni dhukkuba hisdii, wal jibbaa, wal balaaleffachuu, adda facaa'uu, adda facaasuu namni dhukkuba akkanaa qabu Ramadaanni kana nama barsiisa jechuudha. Yeroo tokko keessatti waliin faxarama, waliin sahurii nyaatama, maatiin kana dura faffaca'ee bakka addaatii yeroo adda addaatii nyaataa ture akka barbaade isa dur nyaatu sana dhiisee kan inni yeroo tokko waliin nyaatu yeroo tokko waliin faxaru yeroo tokko waliin soomana eegadu jechuudha. Isa kana waan ta'eef tokkummaa nu qaraasisa waan ta'eef akka maatii ofirraa kaanee maatii keenyarraa kaanee wal jabeessuu ilmaan ofii obboleessa obboleettii ofii haadha abbaa ofii ollaa ofii fira ofii wal jabeessuu, tokko jedhanii lama jedhu waan ta'eef. Kana bira darbiihoo biyya ofii, ollaa ofii jabeessuu, dhaabbata Islaamaa immoo balayaleffachuu dhiisnee bira dhaabbachuu, waan nurraa gargaar eegamu hunda godhuudhaan jini Ramadaanaadhaa ji'a arjummaan keessatti baratamu waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan Islaamaa rakkataa gargaaraa. dhaabbata ummata islaamaa gargaaraa ofii kan keenyaafillee Rabbitti deebi'uu nu barbaachisa. Irra guddaan diinni kun amma nuti jala bultii Ramadaanaa nuti keessa jirru kun irra guddaan inni wanni nurraa barbaadu gidduu keenyaaf gidduu Rabbii keenyaa tolchuu nu barbaachisa jechuudha. Waan agartanii ji'a 11 tokko keessa balleessaa turre, xurii nuti baadhataa turre, badii nuti baadhataa turre kan inni keessa dhiqamu kana waan taheef akka Rabbi badii kanarraa nu dhiquuf, towbannee qalbii qulqulluudhaan Rabbitti deebi'uu nu barbaachisa jechuudha. Araarama Rabbiin gaafatuu nu barbaachisa jechuudha. Kana bira darbee hoo murannoo nu barbaachisa jechuudha. Murannoo jechuun maali? An Qur'aana ammana kattamuun qaba, miskiina ammana faxarsiisuun qaba, rakkataa amma kana gargaaruun qaba, yatiima akkana zayyaruun qaba, zakkaa horii kan koorraallee kanin dura gattanii irratti dabalee kennachuun qaba jira ofirratti murteessuu jechuudha. Soommana yoo jennu obboleewwan Islaamaa nyaataaf dhugaatii dhiisuu qofaa miti. ija keenyaanis soomuu, gurra keenyaanis soomuu, arraba keenyaanis soomuu, qaama keenyaan soomuu, waan Rabbiin haraama godhe hundarraahu soomu nu barbaachisa jechuudha. Nyaataaf dhugaatii irraa soomuun, nyaataaf dhugaatii dhiisuun sooma hin jedhamu. Gahaa miti jechuudha. Oduma sooma jedhamu gahaa miti jechuudha. Haraama irraa of tiksuu, haraama irraa soomuutu sooma jedhama waan ta'eef obboleewwan Islaamaa sooma isa kan aadaa odoo hin taane sooma isa kan ibaadaa, Isa namni iyyuu maal naan jedhaadhaaf soomuu odoo hin taane, sooma isa gartanii jannata nama galchu, sooma isa jahaannama irraa najaa nama baasu, sooma dhugaa kan nu jijjiiru, kan jireenya keenya jijjiiru soomuudhaaf of qopheessuu nu barbaachisa. Warra waan dhagaheen fayyadamee jahannama irraa najaa bahee, jannata Rabbii illee argate, warra duuniyaa fi aakhiraa walitti milkoofteef Rabbi nu haa taasisu. Egaa Rabbiin. Ballina jireenya jiruu gaarii keessa na kiwatu jedhaan asumatti dhaabaa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti deemi jimma garsiisi boo jara. Ee. Jimma isin garsiisu joomon.
Ee ilaala.